אונז דארף נאר וויסן אז די ענין פון שמירת עיניים, אכטונג צו געבן אויף די אויגן, דאס איז זייער זייער א ביטערע און א שווערע מלחמה. פארשטייט זיך מ'איז זיך מחזק, מ'טוט, אבער מ'זאל נישט צעבראכן ווערן פון קיין נפילות, ווייל ס'איז א ביטערע שווערע מלחמה, מ'זעט דאך חזל, אז אפילו גרויסע צדיקים וואס זיי האבן נישט קיין השגה אין די הייליגע תנאים זענען אפילו נישט ראוי צו רעדן פון דעם אבער אז חזל ברענגען עס אראפ די פשט אז זיי ווילן אונז לערנען וויאזוי מען דארף זיך אויפצופירן און וואס איז נגעהליך פאר אונז. באקאנט די מורא'דיגע מעשה פון ר' מסי בן חרוש אז די בעל דבר האט געוואלט מכשיל זיין ר' מסי בן חרוש ער האט געבעטן דעם אייבערשטן צו ר' שוסטער קען אים מכשיל זיין ער האט פרובירט פון אלע וועגן רעכטס און לינקס און למעשה בחור וואס האט זיך ממש גע'עקשנ'ט ממש זיך געשלאגן מיט די ציינער, און ביז א מעשה בחור וואס האט געזען אז ער געט זיך נישט קיין עצה האט ער גערופן זיין תלמיד און האט אים געבעטן ברענג מיר פייער מיט א שרויף, און ער האט אים געברענגט די שרויפן און ער האט עס געלייגט אויף זיינע אויגן, למעשה בחור איז א הייליגע תנא וואס די אייבערשטער האט געזאגט פריערט פארן שטן גייסטו נישט קענען מכשיל זיין, פשט מ'רעדט דא פון איינער וואס איז געוועזן טאפ טאפ שפיץ. שפיץ און ריינקייט, און אפילו אויך האט ער געזאגט כ'האב נישט קיין ברירה איך מוז מיך פארברענען די אויגן, און פארשטייט זיך אז מ'פאדערט עס נישט פון אונז, אבער סך הכל אונז דארף מיר זען אז דאס איז א א מלחמה א ביטערע מלחמה. שוין, מהלך רפאל איז אנגעקומען, האט ער געזאגט איך בין מהלך רפאל, ניין, געב א קוק וואס איז געשעהן מיט די אויגן איך וויל נישט, יא מ'טראכט אריין, די אייבערשטער שיקט א שליח א מהלך רפאל זאל אויסהיילן די אויגן פשט מ'רעדט נישט דא פון געגאנגען צו עפעס א דאקטער מ'רעדט עס איז געטליכע זאכן, ער וויל נישט. ער האט זיך איינמאל כמעט כמעט עד שלא כמעט שלא נשחט, ער וויל נישט ער וויל נישט אויסזייען די אויגן, און די מלאך איז פול צוריק געגאנגען צום אייבערשטן האט ער געזאגט פארן אייבערשטן געב א קוק וואס ער זאגט, האט די אייבערשטער געזאגט לך מור לו גיי זאג אים אני ערוב, די אייבערשטער כביכול איז איז א ערוב ער נעמט זיך אונטער ערבות שלא ישלוט בו יצר הרע, און דעמאלטס איז ער אויסגעהיילט געווארן, זעט מען בעצם דא א מורא'דיגע זאך, אן דעם ערבות פונעם אייבערשטן איז ער נישט געווען מוכן אויסצוהיילן זיינע אויגן, פארוואס? ווייל אפשר א מינדענסטע חשש אז אפשר האט ער חס ושלום נכשל ווערן איז נישטא ביז די אייבערשטער אליינס האט זיך אונטערגענומען ארבעס. מען זעט וואס עס איז נישט סתם, נישט בחינם איז די עבודה פון די ענין פון אכטונג געבן אויף די אויגן אזא שווערע און אזא ביטערע זאך וואס מען מוטשעט זיך און מען פלאגט זיך אלט און יונג ווייל מען זעט חזל לאזן אונז הערן דאס איז פון די איידלסטע און די דקות'דיגסטע זאכן אויף יענער וועלט און דאס איז ממש די מלחמה וואס מען קען זאגן